Сүзнең бисмилласын әйтеп китәм инде. Шушы арада гына безнең язучылар берлегендә шактый чаралар булып үтте. Тукай көннәрен инде һәммәгез дә белә, зурлап Кушлавычта булсын, Казанда булсын, һәммәсендә матур иттереп үткәреп, шактый үзебезнең шигырь сөючеләр, туган тел сагында торучылар булды. Инде менә бу арада гына безнең Бер төркем язучыларыбыз Магнитогорски, Магнитка каласына үзебезнең милләттәшләребез белән очрашуга барып кайттылар. Ульяновски өлкәсендә йөреп кайтты язучыларыбыз. Шулай ук үзебезнең Тукай клубында инде Ак калфак э, берләшмәсе белән үзебезнең язучылар берлеге түгәрәк өстәл оештырды. Әдәбият һәм җәмгыять дигән. Менә шулай безнең э, шушы ышбу борынгы бинабыз гөрләп тора. Һәрвакыт э, монда язучылар булсын, укучылар булсын, милләттәшләребез эзләрен суытмый. Инде бүгенге э, кунагыбыз олуг галимебез, шагыйрь Әнвәр ага Шәрипов, ул Гомер буе Габдрәхим Утыз Имәнинең иҗатын өйрәнгән кеше. Шуңа да инде Утыз Имәнинең нәкъ моннан 200 ел элек язылган бер шигыре белән башлап китмәкче булам үзебезнең әңгәмәне. Заманга иярү турында дип диелгән шигырь бу. Гаҗәплән инде күреп бу заманны һәм аңа ияреп азган адәмне, Аермыйлар хәрәм эштән хәләлне. Галимнәр тыймас булды аларны. Тәккәберлек итә вак байдан артык. Беләмен дип сөйли галимнән артык. Ата улны, ана кызны тыя алмый. Күреп яхшы яманны гыйбрәт алмый. Улы тыеп атасын сүзгә башлый. Түгел сезнең заман дип сүгә башлый. Бу хәл хилаф түгелме соң акылга? Адәмдә ничә мең төрле фигыль бар, яманнар төркеменә кермә, зинһар, ди Габдрахман Утыз Имәни. Инде белгәнебезчә, менә Әнвәр ага инде сүзне менә башлап җибәрер алдыннан шул хәтле менә бу инде без мәктәпне тәмамлаган чорда, 86 елны шундый затлы китап чыккан иде. Ул инде без абитуриент чакта институтка кергәндә безнең өстәл китабы Ул вакыйгаларга китаплар чыгу буенча бик бай ел иде. Кол Галинең затлы китабы һәм 30 имәнинең шундый менә затлы китабы чыкты. Инде менә Мирас журналында эшләгәндә әле сез 30 э, имәнине өйрәнүче төп галим буларак э, яңа чыганаклар таптыгыз. Әле менә монда э, Мирас журналында без аны күрсәтеп үтәрбез. Анда да сезнең менә инде Сәмәркандта э, төшкән фотогыз белән биргән идек. Кызыклы э, ниләр име. Һәм инде менә шушы китапны юклагын әйтүем түгел, шуннан соң 30 имәнинең шушындый төпле саллы китабы тагын чыкканы булдымы, Әнвәр абый? Башка чыкканы булмады. Һәм бу китап э, хәзер бик сирәк китаплар исәбенә керә. Һәм әлбәттә аны яңадан бастырып чыгарырга кирәк.

Моның икенче китабын чыгарасы килә иде. Һәм бит әле өстәп кенә әйтәм, форсаты да чыгып тора. Берничә елдан 30 имәннең тууына 270 ел булачак. Әйе.
Шуңа күрә 270 еллыгын шушы китап белән әгәр дә билгеләп үтсәк, бик тә әйбәт булыр иде. Әнвәр ага, менә безнең бу тапшыруларыбыз бит инде күбрәк яшьләргә, үзебезнең яшь милләттәшләргә адресланып чыга. Гомумән, Утыз Имәнинең менә шу шәхес буларак та, аның иҗатын, аларга менә ничек аларга күңелләренә теркәп калдырырлык иттереп, менә тагын ниндирәк сезнең фикерләрегез алга таба булачак?
Габдрәхим Утыз Имәни һәрвакытта да белемгә омтылган. Гел тирәнәйтергә теләгән үзенең белемен. Шуңа күрә әле башта авылда, үзенең туган авылындагы мәдрәсәне бетергәчтен, тирәк күрше авыллардагы мәдрәсәләрдә укыган, аннан соң әле э, хәтта Оренбург Каргалысына барып укыган. Ул вакытта инде ул өйләнгән була, ләкин ул да аны канәгатьләндерми, ләкин ул шул хәтле э, атаклы мәдрәсә була. Э, әмма ул вакытта белем үзәге булып Бухара һәм Урта Азиянең башка шәһәрләре саналган. Э, шуңа күрә Габдрахим Утызимәни үзенең хатынын һәм балаларын алып Урта Азиягә китә. Ул анда, ул анда Бухарада һәм Самаркандта укый, эшли, укыта һәм бервакыт хәтта Әфганстанга да чыгып керә. Әфганстанда мәдрәсәдә укыймы ул? Әфганстанда ул кайсы мәдрәсәдә укыганлыгы турында мәгълүмат юк, әмма ул галимнәр белән очраша һәм китапханәләрдә эшли. Чөнки ул вакытта бит бары кулъязмаларда гына була белем. Э, басылган китаплар бик э, булмый бит инде ул вакытта шуңа күрә ул китапханәләрдәге кулъязмалар белән шөгыльләнә гарәп һәм фарсы телләрен, телләрен шул хәтле әйбәт белә ул э, рәхәтләндереп гарәп телендә китаплар яза фарсы телендә язган шигырьләре бар аның һәм менә шунда ул могҗизалар ясау серенә өйрәнеп кайта Авылга кайткач соң, э, шушы мөгъҗизаларны күрсәтә башлый. Мәсәлән, бер-ике халык арасында вот истә калган шундый риваятлар бар. Бер вакытны Габдрахим хәзрәт басудан өенә кайтырга чыга. Аны бер атлы куып җитә һәм әйдә утырыгыз ди. Һәм Габдрахим хәзрәт аңында утыра һәм э, атлы атның хуҗасы рәхәтләнеп бер җырлап җибәрә. Э, Габдрәхимнең дә э, тавышы бик моңлы була, матур була, һәм ул аңарга кушылып җырлый. Болар шулай җырлап э, авылга кайтып керәләр. Һәм кайтып кергәч кенә бу ат хуҗасы моңардан сорый. Кем идегез соң әле сез дип? Мин Габдрәхим хәзрәт ди. Ой, Габдрәхим хәзрәт, гаепле булдым бит әйме, хәзрәт алдында җырлап утырдым ди. Габдрәхим әйтә, хәзрәт әйтә. Э, кемнең бер дә борчылма ди кемнең чанасына утырсаң кемнең арбасына утырсаң шуны җырлыйсың шуның җырын җырлыйсың ди менә шул аннан соң тагын бер мәзәге э, истә калган ул да булса кырда эшләгән вакытта аның күршеләр белән бергә эшли күршеләр әйтәләр менә инде кояш баерга да җитә вакыт җитә э, кайтырга вакыт ди Ярар, ди Габдрәхим хәзрәт, сез кайта торыгыз, ди. Ә мин инде барыбер кайткан булырмын, ди. Болар аптырыйлар. Ничек инде э, бу кырда калды, ничек ул кайтып җитсен әле? Э, шуннан болар атларын шаптыра-шаптыра кайтып җитәләр. Кайтып җитеп тәрәзәләреннән карасалар, Габдрәхим хәзрәт аякларын бөкләп чәй эчеп утыра икән. Менә шундый э, гаҗәеп эшләрне күрсәтә алган ул. Шундый белемгә омтылган кеше була. Шуңа күрә белем иясе була, аны үзенең әсәрләрендә дә бит ул үзенең белеменнән чыгып үгет-нәсихәтләр бирә, бигрәк тә мөһим мәтле заман поэмасында аның бу әсәр, бу үгетләре күп. Шуңа күрә ул бик халык арасында бик танылган була, аны бик яраталар. Бухарадан кайткан вакытта ул Башкортстанда үзенең үзе белән бергә Оренбург каргалысында укыган дусты Габдрәхим исемле дустына килеп керә. Ә ул Габдрәхим Габдрәхим дигән иптәше яңа гына вафат булган була. Аның 40 кырыгын үткәрә торган мәҗлис була. Шуннан соң моны мәҗлескә чакыралар һәм инде вафат булган Габдрәхимгә Коръән уку укырга тәкъдим итәләр. Габдрәхим хәзрәт Утызмәни шундый матур тавышы була, ул шундый матур мәкам белән Коръәнне укып җибәрә, бөтенесе хәйран калалар. Һәм бу вафат булган Габдрәхимнең әтисе ул вакытта кантон начальнигы була, кантон башлыгы була. Аның бик зур байлыгы була. Һәм ул кайгыра, аның башка баласы булмый. Менә э, улы да үлде. Ә аның инде 70 яшь аңарга э, үзенең байлыгын кемгә дә калдырырга белми. Ә монда кинәт кенә тагын Габдрәхим дигән э, кеше килеп керде бит инде. Һәм ул Габдрәхимгә әйтә: "Син ди риза булсаң ди, әйдә мин сине сине уллыкка алам ди". Син минем улым булып санал, ди. Габдрәхим хәзрәт ризалаша. Шуннан соң икенче көнне үк э, бу кантон башлыгы Ияз э, шәһәренә барып, э, аны үзенең уллыкка алуы, алуын раслата. Әйе, раслатып кайта. Шуннан соң ул Габдрәхим хәзрәт анда озак тормый, шуннан соң кайтып китә. Кайтып китә дә, авылга кайткач, бу турыда бөтенләй оныта. Үзенең әле монда ул кантон башлыгының барисы булганлыгын оныта. Башкорт галимнәре шушы шушы детальне дән файдаланып, аны ничек тә булса башкорт шагыйре итәргә телиләр. Мәсәлән, Гайса Хөсәенов Уртаземьяне Башкортстанда дигән мәкалә яза һәм ул анда мондый сүзләр әйтә. Габдрәхим хәзрәт кайткан вакытта Мрәс авылында, Башкортстандагы Мрәс авылында туктап, туктап яшәгән, ул анда өйләнгән дә булырга өйләнгән дә һәм шуңа күрә аның балалары анда башкорт булып калганнар ди. Бу бөтенләй дөрес түгел. Бу фальсификация. Ул анда бер көнме, икеме көн тора да, аннан соң кайтып китә. Һәм шуннан чыгып, башкорт шагыйре итәргә тырышып, Габдрәхим Утызимәнине, ул инде тарихка Габдрәхим Утызимәни булып килеп кергән, әмма башкорт китапларында ул Габдрәхим Усман булып Дип яза башладылар. Моның мондый хәл белән ризалашырга ярамый. Э, Гаптирәхим Утызыйм әни икән, Гаптирәхим Утызыйм әни инде ул. Бернидә э, аның әлбәттә әтисе Госман исемле булган. Гаптирәхим Госман дип ул тарихка кермәгән. Ул э, Гаптирәхим Утызыйм әни дип килеп кергән. Менә шундый фальсификацияләр булмасын иде. Чөнки ул татар шагыйре, Татарстанда туган, татарча язган, Леногорский районы Тимеш авылында үзенең әтисе яшәгән авылда ул Вафат була, ул анда җирләнгән, аңарга татар язучыларыннан беренче булып мавзолей төзелде. Бик матур төрбә торганда. Төрбә, әйе, бик матур төрбә э, бар. Аның төрбә эченә әле аның шигырьләреннән өзекләр дә бар язып куйганнар. Шуңа күрә аны берничек тә башка шагыйрь итеп булмый. Э, бу дөрес түгел. Габдрахим Утызимәлнең нәселе белән дә кызыксына башладым, чөнки аңардан башка мөмкин түгел, һәм аның ул балаларын, аның оныкларын эзли башладым. Аның бер дүртенче буын оныгы Әнвәр Вафин дигән кеше Уфада яши икән. Мин Уфага бардым һәм аңардан белештем. Сәмәркандта Габдрахим хәзрәтнең бишенче буын оныклары яши икән. Һәм мин Самаркандка киттем дә, андагы менә оныкларын таптым, алар белән сөйләштем һәм алар чынлап та үзенең үзләренең Габдрәхим хәзрәт оныклары икәнлеген беләләр һәм әмма аларда кулъязма юк иде инде. Аннан кечкенә генә, берничә генә битлек гарәпчә язылган бер материал табып алдым, ләкин ул Коръәнне уку тәртибе турындагы гарәпчә язылган текст иде. Аны Габдрәхим хәзрәт үз үз кулы белән язып куйган иде. Башка шигырьләре, башка әсәрләре табылмады аннан. Шулай итеп, 30 э, имәни э, эзләре буенча мин э, ул яшәгән Исләй авылында, Чистай районы Исләй авылында, анасын Леногорский районы Сарабеккол авылында, анасын Куакбаш авылында, Тимәштә булдым инде, Тимәш авылларында булдым әйме. Анда кешеләр белән сөйләштем. Һәм менә Исләй авылында бер 94 яшьлек Нурулла бабай аның хәтта бер кая да булмаган 4 еллык шигырендә миңа яздырган иде әле. Шулай иттереп, әкрен-әкрен генә Утыз Имәниевнең иҗаты әкрен-әкрен генә җыелды һәм менә китап басылып чыкты. Аны тагын бастырып чыгарасы килә иде. Иншалла, шулай булсын.

Ринат Хайсның нәүбәттәге китабы. Без әлбәттә Ринат Хайсны нигездә шагыйрь буларак, либретто авторлары, сценарий авторлары буларак яхшы беләбез. Рәссам буларак. Рәссам буларак әйме яхшы беләбез. Әмма ләкин ул әле безнең э, менә дигән драматургыбыз да менә күзләреннән үбеп дигән аның китабы дөнья күрде. Биредә аның драматургик әсәрләре, ягъни мәсәлән, пьесалары туплап бирелде. Либреттолар да? Юк, юк, монда фәкать пьесалар республикабыз театрларында уйналган, уйнала торган пьесалары сәхнәләштергән пьесалар туплап бирелде. Монда берничә аның пьесасы балаларга да багышланган. Ул да бик җитди эш, балалар өчен пьеса язу шулай ук бик мәртәбәле һәм кирәкле эш дип уйлыйм мин иҗатта. Ә инде пьесалары безнең нигездә Ринат абыйның пьесалары нигездә безнең тарихи шәхесләребезгә багышланган.
Алар Апи Кәрим. Алар турында, алар турында моңача алай җәелеп әдәби әсәрләр укыган юк иде. Фатих Кәрим безнең биек моңсарыбыз, җырчыбыз Рәшит Уһаповка багышланган. Аннан килеп Ринат абыйның үзенә дә якташ инде ул классик шагыйребез. Абдулҗаббар Кандалыйга багышланган пьеса бит. Аннан килеп, режиссерыбыз, классик режиссерыбыз Абдулла Кариевка багышланган пьеса. Аннан соң бер э, кызыклы гына аның монда биредә уйналган пьесасы. Мин аны инде э, бу китапның мөхәррире буларак та гөманладым, фаразладым. Ул э, бик кызыклы символик образлар белән төреп бирелгән әйбит. Ул безнең дөньякүләм атаклы кардиохирург Ринат Акчурин. Мин күзалладым ул диде, ул табибка, табиб кә багышланган пьесада. Менә шушындый галерея. Гомумән, менә пьеса китабы дибез, монда э, Ринат ага Харисның менә бу шәхесләр, э, э, менә укучы китапны алып, пьесадан да шул шәхесләр турында шактый мәгълүмат ала алачак. Әлбәттә, ул теге аны бездә пьеса уку Ничек тә элек ул гомумән пьеса укучылар арасында ул бик популяр иде. Пьеса уку ул үзе бер сәнгать иде. Менә мин нигә тукталасым килә бу җәһәттән бер генә пьесага. Ул менә китапка исем биргән күзләреннән үбеп. Ул безнең Олуг шагыйребез Фатих Кәримгә багышланган. Һәм аның без... хатлары белән дә Кадрия хатыны Әйе. Без Фатих Кәримне инде дөрес әйткәндә бик үк яхшы белмибез дә. Дулдәр сикләргә кергән булса да гәрчә без кайвакыт бит үзебезнең Бөек шәхесләребезне дөнья күзенә дә күрсәтә алмыйбыз бит инде, дөресен әйтергә кирәк. Әйме, менә Аллаһка шөкер әле җәлил, җәлилчеләр, әйме, бөтен дөньяга танылган һәм татар халкын таныткан шәхесләр. Ә бит, дөресен әйткәндә, Фатих Кәрим дә, уйласаң, менә шушы пьеса буенча гына мин фикер йөрткәндә дә, Фатих Кәримне бөтен дөньяга танытырлык, аңа алтыннан һәйкәл куярлык шәхес ул безнең. Менә, әйбит, ни өчен дигәндә, Ул бит 40 елны менә китап нәшриятында э, мәхәби булып эшләгәндә кулга алына. Әйме. Аны дөрес әйткәндә үлемгә дөрес әйтәләр. Ә үлемгә хөкем итәләр. Э, ничек итеп хөкем итәләр? Э, шушы гулаг мәхбүсләре утырган баржаны батыралар. Төньякның Ак диңгездә. Ак диңгездә име салкын, бозлы диңгезгә батыралар. Һәм Худайның рәхмәте татар халкының Бәхетенә дип әйтик бу чакта. Бер үзе исән кала бит әле.
Икәү чак кала.
Бажы бата, бажыны батыралар инде. Анкаватышлар э, исән кала бу шушы бузлы суда йөзеп ярга чыга бер э, урыс иптәше белән. Фатик Кәрим исән кала. Һәм Фатик Кәрим Әмма бу шулай ук могҗиза. Менә әгәр дә бер режиссер әйтик, Голливуд режиссеры кулына эләксә, Фатих Кәрим турында тетрәндергеч бөтен дөньяга күрсәтерлек фильм ясап булыр иде. Дөресен әйткәндә, әйме. Ул бит сугыш шартларында окопта туры мәгънәсендә мылтык түтәсенә куеп язган кеше Ничә йөз шигырь, ничә поэма, повесть. Повестьлар, Чөнки дөнья әдәбияты тарихында менә яңа эра тарихы бу әдәбиятның Юк, штабта түгел, алгы сызыкта. Алгы сызыкта, алгы сызыкта штабта түгел. Әйе. Гәҗит журнал, гәҗит чыгаруда да эшләмәгән, лай мен ул булган иң алгы сызыкта сугышкан. Әле командалык иткән. Зот белән. Менә шундый шартларда ул тиңсез иҗади батырлык такылган сугышчан батырлык кына түгел тиңсез батырлык дөнья әдәбият тарихында мондый э, факт мондый хәл юк та дип беләм шуңа күрә без э, фатих кәримне әйбит э, һәрдаим һәрдаим дөньяга күрсәтергә бурычлыбыз менә ринат абыйга рәхмәт ринат хариска менә ул шушы фактларны туплап Шушы пьесаны укучылар хозурына тапшырган һәм Фатих Кәрим татар халкының йөз аклыгы буларак, ул һәр вакытта да, һәр вакытта да безнең күз уңында булырга тиеш. Ул әйе бит, аның үзәктә, Казанның кыл үзәгендә һәйкәле торса да, ул бик табигый булыр иде.